Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic,

Nilqgħukom għal podcast tal-lum. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li jsegwuna kemm permezz tal-Facebook u s-social media kollha, imma YouTube, eċċetera, imma l-aktar il-Ġimgħa filgħaxija qegħdin jarawna ħafna nies li m'għandhomx aċċess għall-internet. Ekku, fuq smash.
Li m'għandhomx Facebook, illi m'għandhomx, dawn huma hemm 25 fil-mija tas-soċjetà tagħna illi mhijiex iffissata fis-social media u tara biss television. Ekku. U qed intukom l-opportunità anki għalikom għax għalina ħadd m'huwa rimi kulħadd u importanti illi intom tarawna nhar ta' Ġimgħa, ma' ħafna oħrajn ukoll, podcast Il-Biskuttin il-Ġimgħa fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija fuq Smash Television. Yes! U għamlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812 76 Seba' sitta. U bħalissa Ewropa tiela u Ewropa nieżla. Elezzjonijiet tilajn, elezzjonijiet niżlin. U l-mistiedna tagħna hija kandidata għall-Ewropa. Diġà kienet ġol Ewropa. Ekku. Kienet membru parlamentari. U għandna bżonn ħafna Maltin li għandhom l-esperjenza biex ikunu fil-Parlament Ewropew. Ħadd ħlief?

Awkom għal biskuttin tal-lum. Claudette Abela Baldacchino nsellmulek! Insellmilkom Alfred u George żewġ tiħbieb kbar tiegħi ilni nafhom snin twal. U bqajna bl-istess qalb. Inħobbuk.
Naf u jien inħobbkom lura imma jien ma nistax nibda qabel ma tagħmluli l-ewwel mistoqsija jiena ma nafx il-mistoqsijiet kif ħa jkunu grilling tiegħi. Il-grilling. Imma jiena Alfred Għandi ammirazzjoni kbira lejk mhux biss bħala personalità, imma wkoll bħala Sindku, u iktar u iktar bħala Sindku għax jiena għext sbatax-il sena ta' Kunsilli Lokali. Għaliex il-ġid li għamilt int ġol-Belt Valletta mhux biss tarah imma tmissu b'idejk. Jiena Qed inkun ħafna, jien dejjem kont man-nies u bqajt man-nies, imma dal-aħħar ma tafx kif imbagħad jis qed tkun kandidata uffiċjali ta' por ta' partit politiku, allura tinbidel daqsxejn il il il-mod ta' kif iħarsu lejk in-nies. Għaliex filwaqt li sa sa sa sitt xhur ilu kont inkun il-belt u u dak li jkun, ah ara Claudette, issa issa Claudette imma fil fil fil-vesti tiegħi ta' kandidata. Nintaqa' ma' sinjura. għand ħanut ta' wieħed ħabib tagħna, ma nafx jekk nistax insemmih imma l-Luċjano ħa nsemmieh għax jismu Luċjano. Luċjano. Luċjano kulħadd jafu l-belt, hekk hu. Imma Luċjano huwa ħabib tiegħi personali. U kont qegħed hemmhekk u dis-sinjura kienet dejjem tarani u matul is-snin kont anke ġieli kellimt lir-raġel tagħha. Għaliex kienu jkunu flimkien u kont niggusthom koppja anzjana imma għadhom tip top. Ekku. Tip top. Iżommuha.
Iżommuha. U jiena nieħu pjaċir meta nara nies li kibru flimkien u ż-żwieġ tagħhom irnexxa. Imma dil-mara ġiet fuqi hi u qaltli, Claudette kemm inni ma narak il-belt? Għedtilha iva, għedtilha għax kien inni naqra ma niġi. Qaltli, Imma mmiss jgħid ħaġa waħda, qaltli għax indmin ta' imqmiet ir-raġel tiegħi. U din il-mara bdiet titkellem fuq ir-raġel tagħha imma mbagħad Alfred Zammit daħal fl-istorja bħala sindku u semmietli l-ġest nobbli tiegħek ta' kemm inti ħadt ħsieb lil din il-mara, ġifieri inti mhux il-Belt Valletta l-estetika biss, imma l-Belt Valletta r-ruħ tal-Beltin. Dik hija r-raġuni għaliex Alfred, nibda ngħidlu bħal speċi semmija, Alfred joqgħod il-Belt, trabba l-Belt. għadu jgħix il-belt, jiġifieri l-weġgħa li jħossu r-residenti Imma, ħa jħossha hu. ekku, imma jiena bqajt impressjonata, mhux, għax din mhux talbitni l-bankina, jew mhux talbitni il-bozza, li normalment meta tkun fil-Kunsill jitolbuk, imma qalt li kemm is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit kien ta' konfort għaliha, kien ta' spalla għaliha tul il-ġimgħat u x-xhur li hija tilfet ir-raġel u għadha għaddejja, ovvjament meta tkun inti għamilt 60 sena miżżewweġ jew iktar u titlef il-parti l-oħra li tkun għext magħha, trabbejt magħha.
Mhijiex xi ħaġa konfortabbli. Qallu, Inti taf x'jiġifieri, Alfred, għax inti għaddejt minnha, il-mamma tiegħek, niftakar kemm ħadt ħsiebha inti u kemm iddispjaċiena illi ma baqgħetx magħna. Isma' xi ħaġa bħal din, li għadek kif semmejt, aħna, inti wkoll, inħobbu s-soċjal. Ekku.
Jiena ġejja minn dak il-qasam u fil-fatt din. U ta' din ħaqqek proset, aktar milli kieku għamilt aktar linji ħodor u bluni. Ejwa, ekku. Jew għamilt triq bit-tarmak għaliex Persuna li tfaħħrek għax tkun għintha. Imma Ena, Ena moralment, psikoloġikament, psikoloġikament, Ena kien ta' spalla. U jiena ħa nieħu spunt għaliex dil-ġimgħa proprju fit-dsatax ta' Marzu kienet il-festa tar-Rabtin biex ngħidu hekk u San Ġużepp u kien hemm festa sabiħa ħafna ma f'dik il-ġurnata fakkarna, ġifieri erbat ijiem ilu, ifakkarna l-Jum Dinji tal-Ħidma Soċjali. U fil-Jum Dinji tal-Ħidma Soċjali ma nistgħux ma nfakkrux lil dawk il-professjonisti kollha li jkunu ta' spalla għal ħaddieħor meta anke huma għandhom bżonn spalla għalihom infushom għax inti li tisma' l-problemi ta' ħaddieħor ukoll iġagħlek tgħid isma' anke jien jista' jkun li għandi bżonn l-għajnuna. Jiġifieri aħna bżonn xulxin u inti semmejt il-Parlament Ewropew George u jiena ħa nitkellem ftit fuq hekk għaliex jiena għaxar snin ilu, mill-Parlament Ewropew ħdimt fil-Kumitat għall-Politika Soċjali u hemmhekk kien ikollna diversi rapporti partikolari li jittrattaw l-uman. Jiġifieri għax aħna naħsbu l-Ewropa hija 'l bogħod. Imma l-Ewropa tista' tinżel fil-livell tan-nies kemm aħna nkunu qegħdin norbtu lilna nfusna magħha. Mela.
U nagħti eżempju, dak li jiġri Brussell ma jibqax hemmhekk, jolqotna direttament imma tgħidli jiena kif ħa jolqotni t-triq u l-bankina. Illum il-ġurnata n-nies ma jitkellmux biss fuq hekk. Għax illum jien ma niltaqax ma' nies u jsemmuli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, pereżempju, Alfred, ma niltaqax ma' nies u jsemmuli l-pagi. Ħafna drabi n-nies iridu min jismagħhom Fuq l-affarijiet kollha tagħhom. Iltqajt ma' sales girl pereżempju, qaltli jiena mhux ħa nkellmek fuq il-kundizzjonijiet tal-pagi tiegħi, di semmejtha meta tkellimt il-Belt Valletta, Alfred kemm ħadt pjaċir dik inhar li kont mal-Prim Ministru, kien hemm laqgħa sabiħa l-General Workers Union. U semmejt għal din il din il is-sinjura, qaltli jiena mhux ħa nkellmek fuq il-pagi, qaltli għaliex jien il-paga tiegħi tajba, qaltli hawnhekk għandi kundizzjonijiet tajbin, qaltli imma jiena qalbi toħroġ meta jiġu n-nies anzjani jkellmuni fuq child to parent violence, x'inhi din? Tfal jabbużaw il-ġenituri tagħhom u inti tibda taħseb li huma tfal żgħar. Isewwtuhom.
Imma mhux dik il-ħaġa, il-flus u l-affarijiet li joħdulhom. Eħe, din, din il-liġi u llum tajjeb illi nsiru nafu iktar il-Claudette, Klodett, għal min forsi ma jafekx sew. Aħna llum stidinnik biex insiru nafuk, tajjeb, iktar, iktar minn qatt qabel. Imma din tanti serja li l-liġi tgħidlek George, Inti meta jmutu l-ġenituri hemm il-leġittima jgħidulha, jiġifieri li inti tirhet mill-flus li jkollhom il-ġenituri. Tajjeb? Jekk il-ġenituri jiktbu ċar u tond, anki fit-testment, li kienu msawta, per eżempju, mit-tifel tagħhom. Hemm ħames kondizzjonijiet.
Titlef anke l-leġittima.
Jiġifieri tanti serja. Jekk tabbandu, ara, li niftakar. Jekk tabbandunhom. Jekk issawwathom. Jekk issawwathom, it-tlieta l-oħra. Eh, huwa dan, u s-servizzi f'pajjiżna tjiebu tant illi anke għandna servizzi partikolari illi joffru l-għajnuna għall-ġenituri illi b'xi mod jew ieħor uliedhom qegħdin b'xi mod jabbużaw minnhom, jiġifieri dan is-servizz jeżisti. U jiena, jiena l-ewwel ħaġa, jien għalfejn jiena Laburista, għalfejn jiena nikkontesta, poġġejt il-kandidatura tiegħi, f'isem il-Partit Laburista, mhux għax qalli l-Prim Ministru u saqsieni u reġa' saqsieni u dik all right, nafuha. U aħna bħala familja ma stajniex nibqgħu ngħidulu le għaliex nemmnu f'dak li qiegħed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela. Imma iktar minn hekk għax jien qalbi maż-żgħir u mal-batut. Issa inti tgħidli imma llum kulħadd tela' 'l fuq. Imma min tela' 'l fuq xorta jista' jgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet ara ma naħsbux illi għax tkun tlajt 'l fuq fis-soċjetà ifisser li ma tgħaddix minn sfidi bħal dawn. Ara ma taħsibx li inti għax ikollok il-mezzi M'għandniex nies li b'xi mod jew ieħor, issa ejja npoġġuha kif inhi, mhux kulħadd għaddej minn dal-kundizzjonijiet, aħna għandna familji li għaddejjin tajbin. Jiena meta kont il-festa tar-Rabat, ltqajt ma' ħafna nies u kien hemm min qal jien m'għandi bżonn xejn. Jien m'għandi bżonn xejn. Jiġifieri jidher li s-sitwazzjoni f'pajjiżni hija tajba b'tali mod illi l-ekonomija sejra tajba allura aħna qegħdin ninvestu fin-nies u qed intuhom il-mezzi l-finanzjarji biżżejjed biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja tajba. Imma fl-istess ħin ma nistgħux ninsew il dawk it-tfal abbandunati u minnhom għandna madwar 500 fil-pajjiż li jiġu li jew qegħdin f'home jew inkella qegħdin jiġu fostered. Ma nistgħux ninsew il dawk il-20, 22, 25 elf illi għal xi raġuni jew oħra jirrikorru għal servizzi soċjali tagħna għaliex għandhom bżonn għajnuna partikolari mill-professjonisti bħas-sikologi, social workers u dawn il. Issa forsi wkoll għaliex hawn iktar għarfien tas-servizzi. Imma aħna ma nifqux hemmhekk. Jiena, pereżempju, fid-door to door li qed nagħmel qed niltaqa' anke ma' ħafna anzjani. U filwaqt li għamilna u tejjibna u saħħaħna ħafna l-issues relatati mal-housing soċjali, imma għadna qegħdin niltaqgħu ma' dawk l-anzjani tagħna u mhux l-ewwel darba li kellimt anke lill-Ministru responsabbli, illi għandhom problema minħabba t-taraġ. Għaliex għandna, per eżempju Santa Luċija, għandna ħafna appartamenti fejn in-nies kibru hemmhekk illum huma anzjani u qegħdin jitkellmu dwar il-biża' tagħhom li jispiċċaw priġunieri f'djarhom. Issa jiena nemmen illi ma jistax isir kollox f'daqqa u għalhekk qed ngħid għamilna, tejjibna, saħħaħna s-servizzi tagħna anke tal-housing u għandna diversi skemi, imma dawn in-nies, meta titkellem magħhom jgħidulek jiena ma rridx nibqa' priġunier ġo dari. Jiġifieri hemmhekk forsi għandna fejn naħdmu wkoll. Iltqajt ma' żagħżugħa wkoll dal-aħkar u vera ħadt pjaċir biha. Qaltli jiena qaltli filwaqt li sħabi jitkellmu ħafna fuq it-teknoloġija hawnhekk irridu noqogħdu naqra attenti għax it-tfal saru addicts kulħadd bil-mobile u bit-tablets u x'naf jien, diż-żagħżugħa ta' 22 sena qalt li jien ħadt pjaċir ħafna li l-Prim Ministru ħabbar l-open spaces illi ħa jagħti lura lill-familji biex ikunu jistgħu jikkreaw ruħhom. Jiġifieri tieħu pjaċir meta tiltaqa' ma' nies li jitkellmulek fuq dan l-affarijiet. Jiena nemmen illi anke s-social media n-nies kultant tibda tgħejja wkoll, jiġifieri ħafna drabi anke meta niltaqgħu iklas ma' itfu l-mobiles ta'. Itfu l-mobiles. Bħalissa qed isiru ħafna taħdidiet fl-Unjoni Ewropea. Pereżempju kien hemm suġġeriment li jitwaqqaf kummissarju għas-sigurtà. Smajna l-armi, pereżempju kellna diskussjoni waqt il-programm tagħna, kalamita li eħe tkexkixt, fis-sens Jekk ħa jkun hemm armata tal-Ewropa, irid ikun hemm fabbrika li qed toħloq il-missili. Issa dawn il-missili jridu x'imkien jinħlew, għax inkella l-fabbrika ħa tagħlaq u ħa jintilfu l-impjiegi. Jinkwetak dal-fatt? Ismagħni, jiena lil uliedi mhux ħa nibgħathom għall-gwerra. L-ewwel waħda. It-tieni ħaġa. U lanqas se tibgħat lil uliedek, ma tixtieqx tibgħathom lil. U lanqas sir ħa nibgħat lil ulied ħaddieħor. Jiġifieri jiena konsistenti f'dak kollu li ngħid. Inkella, inkella ngħid li jien favur il-paċi mbagħad fil-Parlament Ewropew nivvota favur il-gwerer u l-armamenti. Ġifieri jiena dik qatt m'għamiltha. Jiena l-pożizzjoni tiegħi hija ċara, l-pożizzjoni tiegħi dejjem kienet ma' Malta. Malta dejjem ippromowwiet il-paċi. Aħna pajjiż tal-paċi, niftakar wasalna viċin il-31 ta' Marzu, il-Perit Dom Mintoff ħadem tant biex inneħħu l-bażi militari minn pajjiżna u bl-għajta tiegħu ta' Helsinki 1979 there is no stability in Europe without peace in the Mediterranean kien dejjem ċar fil ġlieda tiegħu favur il-paċi u baqgħu konsistenti kull Prim Ministru li kellna f'pajjiżna tal ġifieri elett f'isem il-Partit Laburista inkluż il-Prim Ministru Robert Abela li qed jaħdem tant u tant favur il-paċi ġifieri żgur li jinkwetawni jiena l-flus irrid nivvuthom biex ninvestu fin-nies biex ikollna ekonomija b'saħħitha fil-pajjiżi Ewropej biex ikollna nies b'saħħithom fil-pajjiżi tagħna inkluż Malta. Mela nivvota l-flus għall-armamenti? Mela nivvota l-flus biex lil uliedi u ulied ħaddieħor nibagħthom jiġġieldu l-gwerer? Id-dinja għandha bżonn il-paċi biex ikollna serħan il-moħħ. Ekku. Iżda aħna l-paċi m'hawnx. Erbat ijiem. Niġu erbat ijiem hawnhekk? Fil-fatt illum mort funeral ta' ħabib tagħna Daniel Mizzi li għandu 42 sena u hekk bdejt ngħid bit-tfal tiegħu żgħar fil-funeral, għadhom żgħar, litteralment tfal, għandu żagħżugħ ukoll, jiġifieri ommu u missieru għadhom ħajjin, jiġifieri tara t-tebut ta' Daniel ħiereġ, warajh il-familja kollha li għadha żgħira inkluż ommu u missieru għadhom ħajjin għax hu miet f'età żgħira u hekk għadd ġo qalbi, Din l-ħajja tant hi qasira li l-bniedem iqassarha jekk jista' jkun billi noqtlu b'mod speċjali fil-gwerra. Però ħa nibdlu ftit is-suġġett. Claudette hija mill-Qrendi. Ekku.
Mill-Qrendi trabbet. Aħna niftakruk, jiena iktar forsi minn George, ġurnalista ta' one News. Il-karriera tiegħek bdiet bħala ġurnalista, hux vera? Jekk m'iniex sejjer żball. Mill-bidu nett. Mill-bidu nett tal-istazzjonijiet u għan qatt ma bdilt l-istazzjon, kont hemm bqajt hemm u dejjem hemm. Bdejna, bdejna fi stazzjon fejn ma kellna xejn, Alfred. Niftakar bil-fiskatur naslu bit-tazzi u l-kikri. Il-kikri, semmejtha dil-ġimgħa, kombinazzjoni u semmejtha. U ma kellna xejn.
Jien u int niftakru naħslu l-kikri fil-fliskatur, għax laqqas sink Laqas sink ma kellna u rrid ngħid grazzi lill-persuna li llum qed jospitana hawnhekk, jiġifieri il-ħabib tagħna Joe Baldacchino u Martin Baldacchino u oħrajn, għax kont se ngħid Martin l-ewwel. Martin jekk tippermettili ħa nibgħat it-tislijiet tiegħi l-mara tiegħu Mary. Ilni ħafna ma narha. snin li ma nara. By the way, torganizzaw xi ikla għall-ex ta' Super One. Iva, iva.
Iva, naf biha.
U tittiġi. Għax inti waħda minna. Kont qed ngħid grazzi lil Joe illi kienu illi waqqaf flimkien mal-Partit Laburista dak iż-żmien is-Super One. Li jiena jiena kburi, jiena jiena kburi li jiena mis-Super One. Anka jien, u jiena xi għax Roberto Francanza jgħidli dak mhux Super One, jiena l-ħija baqa' Super One. U huwa importanti li f'kull ma nagħmlu fil-ħajja nkunu kburin b'dak li għamilna. Hans ħa ngħidlek xi ħaġa fuq Claudette. Claudette tħobb il-ħwejjeġ. Iva. Minn fejn tixtri ħwejjeġ? Ara, jiena inħobb, jien thrifter. Thrifter jiġifieri meta persuna tħobb pre-loved clothes. Issa, mhux għax. Wejgħet użati.
Imma, eħe, xi ħadd li pereżempju dal-ġlekk jien ma baqax jiġini, jew qatt ma lbistu għadu bit-tikketta, jtihom il-ħwienet tal-annimali, jew inkella l-car boot sale, jew puttinu għandhom il-. Puttinu, u tixi minn hemm. Eħe, u nħobb ħafna nagħmel dan it-tip ta' thrifting, jiġifieri. jew tibdel il-ħwejjeġ ma' ħaddieħor, x'naf jista' jkun hawn min jgħidlek imma, imma din hija realtà. Hawn Malta forsi għadha ma qabditx imma hawn ħafna żgħażagħ illi jħobbu jagħmlu hekk. Is-sejjer ngħidu kif inhi. U tajjeb li.
Graziella Galdes, Ħa nsellmilha minn hawnhekk ħabiba tiegħi u għandha brands biex ma rridx noqgħod nagħmel reklami imma jekk tippermettuli u nħobb ħafna nixtri il-brands illi għandha hi. Gazzella ħelwa, sellin għaliha. Imma inti Imma din, imma din tal-thrifting tibża' għall-ambjent. Barra minn Malta hawn dal-kunċett li għaliex tant il-ħwejjeġ jagħmlu ħsara lill-ambjent. L-ewwel ħaġa irid ikun materjal, il-materjal jekk ma jkunx tajjeb ħa jagħmel ħsara l-ambjent. Għandek iċ-cheap labour jekk pereżempju in-nies qegħdin inti immaġina tixtri xi ħaġa u tixtriha five euro. Tixtri topp tgħid kemm hu rħis, imma min ħaddmu dak, kemm qala' flus biex għamlu? Għax dana, dawn l-affarijiet, il-materjal li ntuża tajjeb jew le. Allura meta inti tirriċikla, inti qed l-ewwel ħaġa tagħmel tajjeb għall-ambjent, it-tieni ħaġa il-ħwienet tal-annimali jew ma rridx insemmi ġifieri imma hawn ħafna, l-Inspire għandhom, il-Happy Paws għandhom, Puttinu għandu. Isma', u ħa nagħmillek Domanda, U taf kemm inħobbok! Imma inti, imnalla kont daqsxejnek għax kellek tibdel il-gwerda, r-robba. Jiena, eħeħeħeħ, naħseb il-ħwejjeġ li kontu, sixty kilos, il-gwarda robba l-antika, żgur kellek tibdilha. U x'kienet dil-mixja tiegħek? Għax jiena kultant kont noqgħod ngħid, għax jiena nħobbok veru, ngħid imma di fissat iżżejjed, Claudette, jew le? Mela, Alfred, ara, wara li kelli t-twins ħxint iktar, Milli meta kont pregnant u bdejt ngħid bejni u bejn ruħi u anke l-familja u t-tobba isma' ma tistax titla' iktar. Hundred and ten kilos. U u għedt jiena dina ma jistax ikun irrid nara x'ħa nagħmel u u u staqsejt għal għal għall-pariri u ngħatajt il-parir. Issa ħa nagħmilha ċara jekk hawn min ħa jsaqsini Għax jien in-nies jarawni u jgħidu, 'Hi kemm inbdilt laqas għad għadni nagħrfek. Jekk hawn min jaħseb li għax qtajt l-istonku, le jien ma qtajtx l-istonku. Ħa nkun ċara għax ħafna nies qegħdin jagħmlu dil-biċċa xogħol, dik hija għażla tagħhom tal-individwu, jiġifieri jiena mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin, jien għażilt x'niekol. Imma at one point, u hawnhekk irridu noqogħdu attenti għax hemm linja fina ħafna, ir-relazzjoni tagħna mal-ikel irridu nieħdu ħsiebha. Għaliex kif qal Alfred, Jien ukoll irrid noqgħod attenta li ma naqax fin-nasba illi nesaġera. U għandna servizzi bħal m'huwa Dar Kenna għal Saħħtek li joffru servizzi tajba għal min dik il-linja fina jkun wasal biex jaqbiżha. Għandna servizzi tajbin, professjonisti tajbin, għaliex anke jiena rrid noqgħod attenta miegħi nnifsi li dik il-linja fina ma naqbiżhiex. Jiena naf żgħażagħ, u anke ġenituri li għaddejjin minn din ir-relazzjoni ħażina mal-ikel. Relazzjoni ħażina mal-ikel hija nispjegaw fi kliem sempliċi. Meta inti jew tkun anorexic, jew bulimic, jew għaddejja minn sfidi oħra marbuta mal-ikel, illum daħal il-kunċett il-ġdid ta' ma niklu xejn matul il-ġimgħa biex fil-weekend nixorbu ħafna. Għandna tfal li għaddejjin minn dawn l-isfidi tal-ikel ukoll għax għandna aħna Malta r-rata tal-obeżità hija waħda kbira ġifieri rridu noqogħdu attenti wkoll u din hija issue li hija at heart jiġifieri fil jiena nemmen li anke mill-Parlament Ewropew nistgħu naħdmu fuqha u qed ngħid hekk għaliex għaxar snin ilu missejt ma' din il-ħaġa wkoll fil-Parlament Ewropew u ma kif qed nieħu dan l-ispunt ħa nsemmi punt ieħor Alfred m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin imma huwa għal qalbi ħafna. U ħa nitkellem fuq it-tfal, għax inti fil-bidu saqsejtni fuq it-tfal, George fuq il-pinar u Arthur u Alfred saqsieni fuq l-IVF u li u semmejtilkom l-istorja tagħna u kif jiġu n-nies ikellmuni. L-isfidi ma ma jispiċċawx mat-twelid, imma jibdew mat-twelid l-isfidi tat-tfal. Jien illum uliedi, Pinar u Arthur għandhom seba' snin u jiena u Kevin jiġifieri ma nbiddlu xejn minn dak li ġralna f'ħajjitna biex kellna lil dawn iż-żewġt itfal. Imma meta jibda jgħaddi ż-żmien u l-iskola jibdew jiġbdulek ċertu attenzjoni, tibda tgħid mela l-isfidi tagħna ta' dak li jitkellmu fuqhom ġenituri oħrajn, jien nista' nifhimhom iktar. Għaliex? Għax inti Qabel meta konna iżgħar aħna, Alfred u George, aħna kważi tant bħal xulxin. Kienu jgħidu l-aħwa da m'għandux kwiet f'ġismu. Dal-ħin kollu jew dil-ħin kollu tiċċaqlaq jew dal-ħin kollu. Kienu jorbtuni. Illum il-ġurnata Dawk li. Veru, ara ħaj jitħak, kienu jorbtuni ma. It-teacher kienet torbot li saqajja ma s-sidġu. Imma llum ma tista', George, hi ma tista'. Imma llum ma tistax, imma qabel iwa kienet tista'. Imma llum hawn għarfien iktar, illum dawn huma sfidi, diżabiltajiet li ma. Veru. Dawn huma diżabiltajiet li ma jidhrux. Ma jidhrux dawn illum il-ġurnata u jiena ġenituri jikbu miegħi. Vera ta' Alfred, għax tibda taħseb Alfred qed jidħak. Qed jidħak bija dak.

Imma dawn ukoll huma kundizzjonijiet inviżibbli li ma jidhrux. Inti jekk. Mela, bis-saħħa tiegħek ukoll, jiena u oħrajn sirna nafu, l-aħħar darba li kont miegħi f'intervista fuq il-one, fuq il-programm tar-radio tiegħi, Radio u Television, u inti għedtilna li twieldu madwar. Sitt miegħa. Sitt mitt tfal permezz tal-IVF. Ekku.
Jiġifieri illum min ma jkunx jista' jkollu tfal, Hemm din it-tama li x-xjenza toffri, u jien ngħid ukoll għax kien hawn min ta l-impressjoni fi żminijiet oħra, u smajna anke klieb ta' eks mexxejja ta' partiti illi jgħidu illi la l-Mulej ma jtikx tarbija mela m'għandekx għalfejn toqgħod tipprova. Tajjeb, u mhux argument dak. Jiena xorta ngħid li l-IVF bis-saħħa t'Alla, għaliex Alla ta d-don lill-bniedem, l-għerf lill-bniedem biex ikun jista' f'din in-natura li mhijiex perfetta, tajjeb, għax il-perfezzjoni hi mwiegħda f'ħajja oħra, mela din l-ħajja mhijiex perfetta kulħadd jaf, tajjeb, anki n-natura kollu. Daqs in-natura mhi perfetta, tajjeb, għax hija xi ħaġa ħajja. Imma Alla ta lill-bniedem dan l-għerf li jista' permezz tal-IVF iva jwelled tarbija. U li m'hemm xejn ħażin. Ekku, jiġifieri jiena kont sa waqt l-aħħar tad-dinja u lura l-miljun darba kont imur, ma nibdel xejn. Ma nibdel xejn. Ħlief il-liġijiet tal ta' pajjiżna li ħaddieħor f'għaxar snin m'għamel xejn. Ħalla l-apparat jiskada. jiskadi, ħalla l-apparat jintelaq, jintelaq u ma tax iċ-ċans u l-opportunità lill-familji biex ikollhom tarbija. Aħna issa f'dal-aħħar għaxar snin biddilna, tejjibna, tajna l-mediċina b'xejn, tajna s-servizzi b'xejn, anke ir-raġel tiegħi ġieli jitkellem ukoll fuq din l-issue, Kevin, pereżempju jien naf barra minn Malta, barra minn Malta jċempillek jgħidlek hu isma' hi din ma rnexxietx, hawn Malta għandna anke servizzi ta' sikologi illi jagħtuk il.
L-aħbar. Le apparti li jagħtuk l-aħbar, jagħtuk il-komfort tagħhom, il-pariri tagħhom ta' kif wieħed għandu jġib ruħu ladarba din ma rnexxitx. Għax tajjeb illi ngħidu Alfred illi x-xjenza hija sabiħa u x-xjenza tippermetti, imma x-xjenza tista' ttik bil-ħarta daqskemm tista' ttik bit-tajjeb, eh! Għax lilna tatna bil-ħarta mbagħad tatna mbagħad tatna t-tajjeb għax imbagħad tatna t-tnejn f'daqqa. Jiġifieri mhix faċli li, din mhix xi ħaġa, u hija tgħid ħa nagħmel l-IVF għax ikolli t-tfal. Mhux hekk, ma taħdimx hekk. Aħna tliet ġimgħat fuq tliet ġimgħat tagħmel iċ-ċiklu u ma jirnexxix. Tqum tittaqab filgħodu flok tieħu l-kafè u mbagħad wara tliet ġimgħat. Ma rnexxietx reġgħet. Mhux faċli. Jiġifieri. Jiġifieri x'inhu l-parir tiegħek u di importanti għalija llum, lil dik il-mara u raġel ukoll għax din trid tkun. Ekku għax jista' jkollu problemi r-raġel ukoll. Jista' jkun ġej mir-raġel.
Mela, x'inhu l-parir tiegħek lil dik il-koppja li qed tarana u li s'issa ma rnixxilhomx ikollhom tfal? Ara, jiena ngħidilhom. X'iridu jagħmlu?
Żommu flimkien. Għamillhom kuraġġ. Żommu flimkien Kunu ta' spalla għal xulxin għax iktar ma tkunu magħqudin intom bħala koppja, iktar ma tkunu magħqudin intom bħala koppja, iktar dik il-bond se ttikom l-enerġija pożittiva u intom dejjem tibqgħu taħsbu mhux għax ma rnexxitx, ejja naħsbu Li ħa tirnexxi. Kif ħa tirnexxi. Kif ħa tirnexxi. Kif ħa nagħmlu biex tirnexxi. Issa mbagħad ikun hemm min jgħidli għax jiena bqajt impejjep ta' u għax jiena aħ x'int ta'. Imma skużi mbagħad inti trid you have to follow, jiġifieri trid tagħmel. Tieħu il-pariri. Trid tagħmel l-almu tiegħek ukoll. Għax f'dan il-kors ma tistax tpejjep, ma tistax tixrob alkoħol. Aw mhux hekk, jiġifieri imbagħad trid toqgħod naqra tgħidli imma jiena allura. Imma ħi aħu naqra paċenzja issa għax inti ma tistax ikollok. kollox, il-ħin kollu, trid tagħmel naqqa' sagrifiċċju inti Mela. wkoll, apparti li nemmen li l-ħsara, issa hawnhekk ħaj forsi ħa U jkun di- hawn di min mhux- jgħidli mhux- għax is-sigaretti Eh, jagħmlu ħsara, Mhux hekk. jagħmlu ħsara. Mela, u qegħdin noqorbu biex nagħlqu. Ġid ma Bħala- jagħmlu żgur.
Bħala tewmin jaqblu jiġġieldu. Ajma għandna id-diska ta' Travelers tafuha xemx u xita. Eh. L-ewwel ħaġa dik id-diska hija d-diska d-diska tat-tfal tiegħi għax meta kienu għadhom ma twildux ġo kienu jiżfnu u nħosshom jiżfnu ġo żaqqi. Allura bqajna b'dik id-diska favorita tagħna u t-tfal iħobbuha wkoll immens lilha u Sunshine fil-fatt għandna qattusa semmejnieha Sunshine suppost se jieħdu ħsiebha ħad tieħu ħsiebha Pinar u ħadd nispiċċa nieħu ħsiebha jien but anyway. Il-mistoqsija kienet, Jiġġieldu bejniethom. Jiġġieldu bejniethom. Għax it-tew min jgħidu jaqbżu għal xulxin. Ara, jekk tħares lejhom tara photocopy ta' Arthur għal Kevin, il-paċifista, il-paċenzjuż, il-huggable, il-lovable. U tħares lejn it-tifla tara l-ommha. Splużjoni. U jiena smajtek tgħid li t-tifel miegħek u t-tifla marru. Iva, imbagħad, imbagħad hemm din il-biċċa xogħol ta' Arthur iktar, miegħi ma jgħidu hekk l-affarijiet, hu Pinar iktar ta' missierha. Imma bħala karattri, Pinar ħadet kollox it-trobbija tiegħi, jiġifieri kif jien jien. Nara, nara fit-tifla tiegħi lili la tikber hekk din il. U Arthur il-paċenzjuż, il-da. U mbagħad għandu xi ħaġa oħra Arthur. Arthur, in-numri, is-somom, ix-xjenza, t-teknoloġija, ħa dominant missieru, at the end of the day missier Kevin huwa f'dan il-qasam, f'dan ix-xogħol ta' inġinerija, dal-affarijiet. Fil-fatt, fil-bidu semmejt lil Martin Baldacchino, Believe it or not, jien lil Kevin nafu meta bdew jitwaqqfu l-istazzjonijiet, ma kellu x'jaqsam xejn mal-one, imma kien ħabib ta' Martin Baldacchino għax ir-raġel tiegħi kien jaħdem il-wireless telegraphy u kienu jagħmlu t-testijiet fuq l-arbli tal-gargur. Minn hemm ġiet l-istorja. U minn hemmhekk bdiet l-istorja tiegħi u tar-raġel tiegħi. Jiġifieri ma kellux x'jaqsam ma' xandir ta' wara l-microphone imma kellu x'jaqsam max-xandir Tekniku, fi tekniku. Kevin, Kevin minn dawk li joqgħod fil-ġenb. Hekk. Imma jissapportjak wisq. E, e, ċ, Kevin tefgħani f'din. Għax kien hu li qal lill-Prim Ministru ma nistgħux nibqgħu ngħidulu le. E, Ġifieri Jiġifieri. hu- Imma Mela. Kevin dejjem appoġġjani, appoġġjani ħafna f'kollox, anke fl-istudji. Jien għadni kemm għamilt masters, iggradwajt is-sena l-oħra ta' ta' 50 sena. Em, Jiġifieri t-tfal fil-lectures kien jieħu ħsiebhom u. Inti, inti fil-bidu tal-programm bdejt tgħid għalija, kulħadd għandu d-difetti imma bdejt tgħid għalija li jiena lin-nies intihom konfort u dak huwa importanti. Però inti mhux inqas minni, jiena naf kemm inti titkellem man-nies, persuna li n-nies ifittxuk biex jikkonfortaw ruħhom f'ħafna affarijiet. Eħe, u di għalhekk għedtlek pereżempju ġieli nkun x'imkien kienu jgħiduli f'widnejja t-tfal tiegħi ta' jew t-neputiet tiegħi IVF ta'. Jew pereżempju l-aħħar darba semmejt in-nies illi mitilhom xi ħadd bil-kanċer u nsellem il-memorja ta' tnejn min-nies li huma ħbieb tagħna. Prof. Anthony Zammit li salvali ħajti fl-2006 meta kelli traffic accident kbir. u Dottor Victor Calvagna, it-tnejn li huma kienu preżenti għall-konferenza fil-Parlament Ewropew fejn iddiskutejna l-kanċer fit-tfal, fiż-żgħażagħ u fl-adulti. U dawn huma tnejn min-nies għal qalbi ħafna għaliex lili tawni kuraġġ u tama Imma sfortunatament ma domx magħna, it-tnejn kienu ħbieb tagħna, Alfred. Ekku. Mela, żewġ persuni kbar. Anthony Zammit. Żewġ persuni kbar.
Fred, Claudette twieldet fis-sbatax ta' Frar tal-1973. Jiena nixtieq nagħmel id-domanda finali, u x'hekk. Finali, issa. Però għandna żewġ domandi biex nagħlqu. Relazzjoni tiegħek mal-ikel illum il-ġurnata?
Diffiċli u mhix. Noqgħod attenta. Jiġifieri jiena ma nikolx kollox. Jiena ġieli nkun u x'imkien, jiena nieħu pjaċir nara l-ikel imma m'iniex jekk ħadt xi ħaġa ma nerġax nieħu t-tieni u t-tielet serving. X'insibu lek fil-handbag?
Jekk inġib il-handbag hawnhekk, x'insiblek tal-ikel? Jew tgħid inti jew ngħidha jien. Lipstick u makeup. Le, barra dawk.
Tuffi, ħadar u ħiq u cucumber. U ħjara.

Isek qed tiekol il-banana. Eħe. Anke t-tifla.
Eħe. U anke t-tfal. U t-tfal, iva, t-tfal tiegħi jistaqsuni għall-biċċa ħjara u jistaqsu ma għax għandek ħjar fil-basket, fil-kaxxe u għandek tuffiha green imma ħadra rridha t-tuffiha. Aħjar idirihom hekk minn meta żgħar. Iva, iva. Ifhimni, jitolbuni ħelu ta' u ntuhom. Mela, il-mistoqsija. Għax jiena nemmen fil-bilanċ f'kollox, jiena ma nistax it-tfal, darba kien hemm waħda mit-teachers tat-tfal, qaltli le, ta' għattihomx ħelu fil-weekend biss. Għadtilha għandek raġun. Qaltli għax jiġuni b'doża ta' ta' enerġija t-tnejn filgħodu u ma nkunx nista' nikkontrollhom. U vera, u minn dik l-esperjenza tgħallimt it-tfal intihom ftit Bilanċ. bilanċ, hu, Bilanċ bilanċ ta' dejjem tajjeb kollox. għal kulħadd Isma' ma' fil-ħajja. Claudette kien fadlilna x'nitkellmu anke li tieħu sehem fil-maratoni. Eeh, nhar il-Ħadd, hi dan ħa jixxandar dil-ġimgħa dal-programm. Jien nhar il-Ħadd ħa nagħmel personal challenge u ħa nagħmel il-full marathon, il-korsa f' 42 kilometres. Issa jekk jogħġobkom itolbu għalija. Le le aħna ħa niġu niġru miegħek. Eħe, bil-karozza. Għandna bżonn bħalissa.
Laqas il-one kilometer.
Ejja, l-mistoqsija finali. Mistoqsija finali li nagħmel jien hija, Claudette Abela Baldacchino temmen f'ħajja oħra wara l-mewt? Jiena nemmen f'Alla.
Jiena nemmen illi hemm Hemm xi ħaġa li hi kbar minna, Alla hi min hi, hi min hi, għax jiena nemmen fir-reliġjonijiet differenti, jiġifieri rispettivament aħna għandna ħbieb tagħna Torok li huma Musulmani, ħbieb ħafna tal-familja, għamilna ħbieb magħhom f'Ċipru fejn kellna l-IVF u rnexxitilna. U di dejjem hekk tgħidli di. Kienu ma' Malta holiday ta' issa fi Frar, għamlu tliet ġimgħat magħna vera ħadna pjaċir bihom. Dejjem tgħidli irrispettivament min hu, Ġina nitlob, nitlob l-Alla tiegħi u intom titolbu l-Alla tagħkom. Ir-reliġjoni huma differenti imma dejjem hemm xi ħadd li jukbar minna li tina ċans u l-opportunità li meta mmutu ikollna ħajja ħjar. Grazzi ħafna Claudette Tabela Baldacchino l-mistiedna tagħna illum fil-podcast ħadna gost niltaqgħu magħha għax ħabiba tagħna